Нинди көй тәкъдим иттек без? Бу борынгы көй, бу көйләр ритмнары буенча безне борынгылыкка алып китә торган далаларга далаларга борынгылыкка алып китә торган бер көй, халык көе. Формасы буенча ничектер гитарага да охшап тора. Таныштырып китегез уен коралы белән. Чынлап та, әле безнең киң җәмәгатьчелеккә аз билгеле корал бу. Аның исеме танбур, төгәлрәк әйтсәк, Хөрәсән танбуры. Исеме бигрәк матур.
Кайбер чакта әйтәләр иде, И, Хөрәсән җалкавы дип. Бу уен коралына ул мөнәсәбәт юк, әмма ләкин шунысы аңлап була, Хөрәсән сүзе татарга күптән билгеле һәм дә ул безнең ят чит төшенчә түгел. Тамбур дигән корал турында мин борынгы әсәрләр укып, урта гасырларга караган һәм дә урта гасырның соңгы дәверенә караган язмалардан күреп таныштым, белдем, кызыксындым. Аның турында Габдрәхим Утызимәни дә яза, Габделҗәббар Кандалый да яза. Һәм дә танбурда уйнаучы безнең ишан, суфи, күренекле шәхес Җәгъфар ишан әс-Саффари уйнаган дип, аның турында инде Шиһабетдин Мәрҗани яза. Дин эшлеклеләре дә уйнаган әлеге уен коралында. Бу дин эшлеклеләре дөрес, моннан тыш алар барысы да суфи булган. Менә Җәгъфар ишан ул күренекле суфи булган. Ул укыган Бохарада, Кабулда һәм дә андагы күренекле суфи, әйтик, менә Хәбибулла ишанның мөриде булып йөргән. Һәм дә ул шундый тирән белем алгач, аңарга инде Монда кайтып, шушы ук юнәлешне ул дәвам иткән. Шиһабетдин Марҗани язуынча, Җәгъфар ишан танбурда бик оста уйнаган. Аның мөридләре дә уен коралларында уйнаганнар. Ул

уйнаганнар, шул ук безнең бәет мөнәҗәтләр көйләрен. Менә Менә бу әлеге тамбур, әйме, ничек тә кулга да җиңел кебек, әйме? Әйе. Ятып тора сезнең кулыгызга. Мөгаен, үзегез ясагансыздыр.
Һичшиксез шулай. Мин дә менә тамбурны ясаганда миңа ниндидер бер көчләр, көчләр булышты ахрысы. Мин кызыксынып, тамбур төрләре күп, ә кызыксына башлагач,

яңгырый бу коралда һәм дә ул менә нигез булды бу бердән бу уен коралын тергезеп яңадан ясарга икенчедән аның репертуарын да барларга мөмкинлекләр булды репертуардан димәк репертуар әйе әлбәттә репертуардан менә мин менә хәзер алайса берничә шул бәет мөнәҗәт көйләрен уйныйм

Төзелеше белән дә таныштырып китсәгез иде. Ничә кыл монда? Менә тамбурда өч кыл, ул дүрт кыл да булырга мөмкин. Менә уен кылы берәү, ә калганнары яңгырап тора. Э, яңгырап тора, шуңа күрә аның э, ул шундый тирән тавышлы бер уен коралы э, булып кабул ителә һәм дә бер Үзенә күрә бер философик, әйтик. Мәгънәгә ия. Мәгънәгә ия, андый бер шундый хисләргә ия. Әлбәттә, бу уен коралы уйнаганда менә мин Кыйсай Йосыф көйләрен искә төшерәм һәм менә чынлап та Кыйсай Йосыфның

Субханалла, бик матур. Төзелешен сөйләшеп бетерик. Менә нишләптер ул бик озын кебек. Менә ул Аның хикмәте нәрсәдә? Аның хикмәте шул, озын булгач, кылларда обертоннар күп. Һәм дә ул обертоннар яңгырый, тулы була, ул аның мәгънәсе күпкә киңәя, кеше тыңлаганда үзенә күрә хәзерге термин белән әйтсәң, үзенә бер релаксация Дип әйтеп була, тыңлаган кешене дә, уйнаган кешене дә. Э, бүгенге көндә э, танбур, э, әлбәттә, яңадан тергезелергә тиешлек уен коралы. Бүгенге көндә хәзер безнең яшьләребез дә, олыларыбыз да безнең инде кадим заманда булган мәдәни сәнгать ядкәрләребезне кайтаруга омтылыш сизелә, бар. Бу бит кадим заман уен коралы. Җәдит заман килгәч, без инде мандолина, скрипкалар уйный башладык, ә менә бу танбурлар, башка менә урта гасыр классик уен коралларыбыз бер төрле юкка чыкты, югалды дип әйтер идек, әмма булган әйбер югалмый. Аларны әкрен генә, ипләп кенә яңадан тергезеп була. Сезнең кебек галимнәр булганда, барысын да булдырырга мөмкин, әйме? Мин уйлыйм, галимнәр генә түгел, әгәр дә безнең җәмгыять, җәмәгатьчелегебез һәм дә җитәкчелегебезнең, әйтик, өлгергәнлеге булса, ул, әлбәттә, мөмкин. Ә инде әгәр дә... Ул орлыкларны без асфальтка сипсәк, ул тишелеп тә чыкмый, шул килеш әрәм була. Менә мин инде 40 э, елдан артык э, танбур, анда думбра, гөслә турында э, тикшеренүләр алып барам. Ниһаять, менә әле генә безнең җәмгыятебез бераз уяна башлады. Һәм дә өмет чаткылары барлыкка килде. Бу хезмәтләр, бу кыйммәтлекләр яңадан халыкка кайтарылыр дип. Әйдәгез, тагы бер көй белән тәмамлыйк.
Әйдәгез.